U nilqawkom għal episodju ieħor ta' Infrastructure News. U l-lum aħjar ma tilfux ħin għax fih eh, l-episodju. Eh, Bil-fors, qed isiru ħafna xogħlijiet. Ara tlaqna. Nitkellmu ftit dwar is-sinjali bl-ismijiet tal-lokalitajiet. Il-proġett il-ġdid ta' triq reġjonali. Qed isiru wkoll toroq rurali. Infrastructure Malta f'dawn l-aħħar ġimgħat lestiet ukoll sinjali mmarkati fl-art sabiex inti tkun taf liema korsija għandek tieħu, speċjalment fil-postijiet fejn saru roundabouts ġodda jew inkella sar it-twessigħ tat-triq. Dawn is-sinjali saru fost oħrajn fir-roundabouts ta' Ħal Qormi, tal-Bieb ta' Deroan u tad-Dorotej f'Ħaż-Żebbuġ, Mosta Technopark, roundabout tal-ajruport, Via għall-Avjazzjoni u Triq għal Domoro fost l-oħrajn. L-ismijiet mal-art qegħdin hemmhekk biex jindikawlek eżatt liema korsija trid tintefa' fiha. Is-sinti kemm jista' jkun prova għażel il-korsija kmieni għaliex one biex tevita l-aċċidenti u t-tieni waħda wkoll biex ma tħoġx triq b'oħra tasal kemm jista' jkun malajr jiġifieri kemm jista' jkun għażlu l-korsija li għandkom bżonn kmieni.
Seba' junctions u slip roads li jgħaqqdu triq reġjonali ma' toroq oħra fl-inħawi, fosthom il-bypass ta' Birkirkara, Triq il-Wied l-Imsida, ir-roundabout tal-iskate park u Psaila Street u Triq il-Kappillan Mifsud. Se jinbnew mill-ġdid biex jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti u kif ukoll biex jitnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar u dan ser isir billi tinbena Korsija ġdida fuq kull naħa tat-triq reġjonali, eżatt bħalma sar is-Sajf li għadda fil-Marsa Ħamrun Bypass. Fl-istess waqt ukoll se jinbena mill-ġdid dan il-pont illi permezz tiegħu t-triq reġjonali tgħaddi minn fuq Triq il-Wied. Dan il-pont ħa jinbena u anke jitwessa'. Ix-xogħlijiet bdew din il-ġimgħa stess u ħa jitlesta kmieni s-sena d-dieħla. Barra t-toroq ewlenin u dawk residenzjali, Infrastructure Malta qiegħda tirranġa wkoll toroq bħal dawn, toroq rurali. Fil-fatt minn das-sajf li għadda eh, qed jitranġaw qed jinqalgħu mill-qiegħ propjament il fuq minn 40 km minn dawn it-toroq. Ovvjament dan kollu qed isir fondi minn naħa tal-Gvern kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. F'dat toroq li qed isir qed jerġgħu jinqalgħu mill-qiegħ u jiġi moddi l-ilma, l-elettriku, sistemi oħra ta' telekomunikazzjoni u mbagħad jitranġaw u jerġgħu jinbnew il-pedamenti mill-ġdid u finalment jerġa' jinkesa kollox bl-asfalt. Dawn it-toroq jintużaw ħafna mill-bdiewa u n-nies li jaħdmu r-raba' mal-madwar imma huma toroq ideali wkoll biex wieħed jgħaqqad raħal ma' ieħor bħala rotta alternattiva. U jistgħu jintużaw għal xi passiġġata u għal xi dawra bir-rota bħal dak. U issa ġejja lista ta' toroq li diġà tlestew. Triq ir-Remel f'Ħaż-Żebbuġ. Trade at Costi News, in-Naxxar, it-triq fl-inħawi ta' San Niklaw bejn is-Siġġiewi u Qrendi, u bħalissa qed isiru oħrajn bħal Triq Ħal Far dik li kont fiha jien ftit tal-ħin ilu, triq twila kważi tliet kilometri bejn iż-Żurrieq u Ħal Far. Triq San Niklaw u Triq tal-Għarix li jgħaqqdu l-Qrendi ma' Arlabsi. U dawk kienu l-Infrastructure News. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Issa lesti.
Ciao.